Aled Gwyn Job ar y gair. Wel, falle mae awdurdod oedd un o themâu amlycaf yr wythnos hon, a sawl math o awdurdod gwahanol yn dod i'n sylw ni uh, fel cyhoedd. Uh, yn y lle cyntaf, uh, mi gawson ni'r sgarmes eiriol honno rhwng Harry a Meghan ar y naill law, a'r teulu brenhinol ar y llaw arall. un math o awdurdod yn herio awdurdod arall. Awdurdod Harry a Meghan wedi ei seilio ar fri a statws diwylliant selebriti y galle, gallech chi ddeud, wedi'i borthi gan y cyfryngau a gan Hollywood. a'r awdurdod yma hefyd yy yn cael ei yrru yy yn gry' iawn gan un o dueddiadau yy amlycaf yn cyfnod ni, sef y pwyslais yma ar deimladrwydd ac emosiynoldeb fel y lens i edrych ar bopeth yn y byd. Ac yy yr awdurdod newydd yma wrth gwrs yn dod yn benben yn erbyn hen awdurdod y teulu brenhinol, hwnnw'n seiliedig ar ragorfraint ar ryw synnwyr o hawl ddwyfol i reoli dros bobl a'r yy syniad cysylltiedig yy bod y cyhoedd yn gyffredinol yn barod i ildio i'w tragwyddiaeth nhw droston ni fel pobl. Wel, pwy enillodd y sgarmes eiriol yma, meddach chi? Wel, fel rwy'n sydd â dim math o ddiddordeb yn awdurdod Harri a Megan, ar y naill law, nac awdurdod y Frenhines ar y llaw arall, mi roeddwn i'n gallu eistedd yn ôl yn hapus a gweld yy y frwydr yma yn mynd yn ei blaen yn dalog. Ond mi oedd hi reit um, ddiddorol a deud y lleiaf i weld pawb yn yn tyrru ar y cyfryngau cymdeithasol i unieithu hunain hefo y naill awdurdod neu'r llall. Un o'r ffeithiau mwyaf diddorol yn y meddwl i oedd y ffaith mae'r cyhuddiad gweitha a wnaethpwyd yn ôl bob tebyg yn erbyn y teulu brenhinol oedd yr yr honiad yma eu bod nhw yn dueddol o fod yn hiliol. A mae o'n arwyddocaol iawn o feddwl yym bod y y y syniad yma wedi datblygu yn gymaint o thema yy bellach yn yn byd cyhoeddus ni, a hynny wrth gwrs yn sgil yr holl sylw a roddwyd i'r protestiadau yn America yy y llynedd. Mae fel petai hiliaeth y peth gwaethaf posib y gallai unrhyw un wneud mewn cymdeithas wâr heddiw. A mae'r ffaith bod y teulu brenhinol yn seiliedig ar ragorfraint a hawl ddwyfol i reoli drosto ni, a hynny'n seiliedig ar gyfoeth a bri hollol anhaeddiannol, mae hwnnw bellach fel rhyw eilbeth sâl iawn uh, yn wyneb uh, yr unrhyw awgrym bod 'na elfennau sydd yn mynd yn erbyn y grefydd newydd, os liciwch chi, o honni bod hiliaeth ar waith. Mae'n rhyfedd sut mae'r anghyfiawnder a sylfaenol ynghylch â braint, cyfoeth a bri y Teulu Brenhinol a wedi mynd yn yy i ddifancoll wyneb yn wyneb â grym y y syniad newydd yma sydd mor amlwg yn 'yn cymdeithas ni. Ddoe wedyn mi welson ni yy awdurdod o fath arall yn dod i olwg y cyhoedd o feddwl am yr yy protestiade fuodd ar Clapham Common, a i gofio am farwolaeth y, y ferch ifanc uh, a gafodd ei llofruddio yn Llundain, a cheiddiadau bod yr heddlu wedi camddefnyddio eu hawdurdod nhw a wedi ymlwyn mewn modd uh, treisgar a gor ymosodol wrth ddelio â'r dorf ac mi oedd y lluniau yn nosodd um, ar y cyfryngau yy neithiwr yn awgrymu ma' dyna'n wir a ddigwyddodd, bod 'na gam ddefnyddio awdurdod wedi bod. Ond tybed ydy'r uh, y tri math awdurdod yma, uh, awdurdod newydd yr cwpl celebrity, awdurdod y frenhines a'r teulu brenhinol, awdurdod yr heddlu, yn celu yr awdurdodaeth gynyddol sydd wedi tyfu ar garlam yn yn cymdeithas ni dros y flwyddyn ddiwethaf, gyda llywodraethau yng Nghaerdydd ac yn Llundain wedi meddiannu ar rymoedd y tu hwnt i unrhyw amgyffred a deud y gwir, wrth gyfyngu ar hawliau unigolion, hawliau sifil unigolion, yym, fel modd i ddelio gyda'r corona virus. A beth sy'n drawiadol am yr awdurdodaeth newydd yma sydd wedi codi ydy'r ffaith bod cyn lleied o wrthwynebiad wedi bod iddo fo i bob pwrpas. Mae fel peta'n cymdeithas ni wedi derbyn hyn i gyd yn ddi-gwestiwn, yn oddefol, a bron a bod yn yn wasaidd iawn i bob pwrpas. A'r llywodraethau hyn a'r pwerau tywyll sydd y tu ôl iddyn nhw, y big pharma, y bancwyr a'r World Economic Forum, yn methu â chwilio lwc mewn ffordd bod eu cynlluniau nhw wedi cael eu derbyn mor ddi-gwestiwn gan y gymdeithas yn gyffredinol. Ac i bawb ohonon ni oedd yn edrych ar y lluniau neithiwr a'r heddlu yn cam-ddefnyddio eu hawdurdod, falle bod yn angen i ni ofyn cwestiynau ein hunain, ydan ni mewn ffordd wedi hwyluso yr awdurdodaeth yma? Ydan ni wedi gwneud pethau yn rhwyddach i i'r wladwriaeth ac i'w gweision nhw i fod yn cam-ddefnyddio'u grym fel hyn, ac i ni'n symud ni tuag at sefyllfa sy'n, a bod yn onest, yn reit frawychus o ran cam-ddefnyddio grym ac awdurdod? Ac o gofio bod yna fesur o flaen y Senedd yr wythnos nesa i roi hyd yn o'd mwy o rym i'r heddlu i gwtogi a chyfyngu ar unrhyw fath o brotestiada cyhoeddus, ma' hynny yn gneud y sefyllfa hyd yn o'd yn waeth. Ma' 'na ddyfyniad da sy werth 'i gofio sy'n mynd rwbeth fel hyn, If you sleep in a democracy, you will wake up in a dictatorship. Ac yy ma' 'na arwyddion reit ofidus bod Prydain yn yn llithro i'r cyfeiriad yma efo'r holl rymoedd newydd 'ma sy gan y wladwriaeth a'r heddlu i reoli popeth. Ond dydi hi ddim yn gwbwl dywyll oherwydd dy' Sadwrn nesa ma' 'na ddiwrnod rhyddid byd-eang yn cael ei chynnal mewn gwledydd ar hyd a lled y byd. Pobl mewn pob math o wledydd yn dod ynghyd i brotestio yn erbyn cyfyngiadau y clo, y dwyn yn yn rhyddid a'n breintiau ni fel dinasyddion, ac i fynnu terfyn ar y cyfan. Ac os lwyddan nhw? i ddwyn y sylw yma i lygad y cyhoedd a cael cefnogaeth eang. Mae'n bosib y gwela ni dderbyn o'r newydd 'ma, nid hefo cwpwl selebriti y ddylai awdurdod fod, ddim hefo y teulu brenhinol, Ddim hefo'r heddlu, ddim hefo y wladwriaeth, ond yn nwylo y bobl ddyla awdurdod orwedd ar bob achlysur.